Mema mo akwaaba ɛba adesua yi ntoasoɔ yi so. Ɛnɛ, yɛba abɛsua functions ɛwɔ C++. Na sɛ yɛka sɛ function a, ɛkyerɛ sɛn? Function yɛ code bi a yɛatwerɛ no sɛ ɛnyɛ adeɛ pɔtee bi. Na function code no yɛ code a sɛ yɛtwerɛ a, yɛtumi de yɛ adwuma mpɛn pii sɛ yɛhia nko ara deɛ a wɔ aber a yɛnnsan nnkyerɛ saa code no bio. Na sei na yɛtwerɛ function code no wɔ C++ mu. Nti sɛ yɛhwɛ code yi a ɛwɔ soro ha sei a, yɛfrɛ no function declaration anaasɛ function prototype. Na ɛka kyerɛ compiler no sɛ function bi wɔ hɔ, na ne din yɛ C, a wei no ne din de add. Ɛne function no return type, a wei sei no function no return type ne int, wei sei. ɛna afei function no parameters a saa code wei sei no function ne parameters ɛne int a ɛne int b no na wo deɛ mɛkyerɛkyerɛ function name function return type ɛne function parameters mu akyerɛ wo sɛsiɛ nti mɛnwɔre koraa afei wɔ function prototype anaa function declaration mu no Ɛyɛ a ɛmfa fanhyee no adwuma a ɛyɛ pɔtee no nka ho. Mmom, ɛka kyerɛ compiler no sɛ function bi wɔ hɔ kɛkɛ. Na code a ɛwɔ aseɛ ha sei yi nso, yɛfrɛ no function definition. Na ɛha na yɛtwerɛ function no adwuma a ɛbɛyɛ ankasa no. Na wɔ saa function yi a ɛwɔ ha no, dwuma a ɛdie ne sɛ, ɛbɛka value no a ɛwɔ variable a wei sei ɛne variable b wei sei abom a ɛno nie. Variable A plus variable B. Ɛna code yi a ɛwɔ mfimfini ase yi nso, ne din de function call. Na saa code wei ɛna yɛde frɛ function ne sɛ ɔmɛyɛ n'adwuma. Nti sɛdeɛ mekaa sɛ mɛkyerɛkyerɛ ne nyinaa mu yie akyerɛ wo no, Sɛ yɛhwɛ ha sei a, ɛyɛ function prototype anaa function declaration no. Sɛdeɛ medii kan kaeɛ no, ɛka kyerɛ compiler no sɛ function bi wɔ hɔ, na ne din de add. Ɛwɔ parameters mmienu a ɛne int a ne int b, na afei ne return type no nso yɛ int. Add wei sei no yɛ function no din a yɛde ama no te sɛ deɛ nipa biara wɔ din no. Function biara nso wɔ din, na wei no yɛfrɛ no add. Afei int wei sei nso yɛ return type. Na deɛ ɛyɛ ne sɛ ɛma yɛhu adekodeɛ a function no de bɛbrɛ yɛn sɛ owie n'adwuma a ɔreyɛ no a. Nti ha sɛ function no wie n'adwuma a, ɔde value a ɛyɛ integer anaasɛ whole number na ɛbɛbrɛ yɛn. Enti ɛha no, se double anaase float na nka ɛhyɛ ha a, ɛkyerɛ sɛ sɛ function no wie a, anka ɔde value a ɛyɛ double anaase float na ɛbɛbrɛ yɛn. Ɛna function bi wɔ hɔ a, ɛyɛ a na void na ɛhyɛ ha sei. Ɛno nso ɛkyerɛ sɛ sɛ function no wie deɛ ɔreyɛ a, ɔmmfa biribiara mmrɛ yɛn. Afei nso sɛ nka strange na ɛhyɛ ha sei a, ɛkyerɛ sɛ wɔde value a ɛyɛ strange na ɛbɛbrɛ yɛn so owie n'adwuma no a. Nanso code yi a ɛwɔ ha yi deɛ, sɛ wode strange hyɛ return type ha sei a, na sɛ wo run code no a, wobɛnya compile error. Although wobɛtumi de float anaasɛ double ahyɛ hɔ deɛ, nanso sɛ ɔde answer no ba a, Wɔde bɛkɔ flute anaa dɔboɔ mu. Kyerɛ sɛ ansa no ɛbɛyɛ point something. Na afei wei sei no nso, int a ɛne int b no, yɛfrɛ wɔn parameters. Na aha sei na ɛgye numbers anaa values no a ɛfiri saa code wei sei mu no ɛreba no. Na function no de saa values no ayɛ adwuma a yɛse ɛnyɛ no. Nti ɛha sei no, nti ɛha sei no, parameter e ɛbɛgye 3 wei sei, na parameter B no nso agye 4 wie sei. Na saa values wei sei na ɛfrɛ no argument. Ɛna sɛ wode 4 no ɛbaa anim ha sei na sɛ wode 3 no ɛkɔ akyiri ase a, parameter A no ɛbɛgye 4 no na parameter B no nso agye 3 no sɛdeɛ yɛahyehyɛ no ara pɛpɛɛpɛ. Ɛna sɛ woamfa parameter biara amma a, wobɛtwerɛ parenthesis wei sei no nko ara anaasɛ bracket wei sei no nko ara. Na sɛ ɛba no saa nso a na ɛkyerɛ sɛ function no nhia argument biara. Nti sɛ wofrɛ function no a, mfa number biara nhyɛ parenthesis wei sei mu. Afei nso saa code wei sei, deɛ yɛse ɛyɛ a yɛde argument wei sei ɛkɔma parameters wei sei no, ɛno nso yɛfrɛ no function call. Na aha sei ɛne yɛfrɛ function no ɛma no ba bɛyɛ n'adwuma. Ɛna wei sei nso ɛde main function na ɛha sei ɛna yɛtwerɛ C++ code biara ɛgu ɛfiri sɛ sɛ yɛ running C++ code no a ɛha ɛna execution ɛtake place nti sɛ woamfa main function wei sei amba a ɛkyerɛ sɛ wontumi running C++ code no. Nti sɛ wopɛ sɛ wofrɛ function a, eyi main function no mu na wobɛfrɛ no. Na sei na yɛfrɛ function no. Sɛ wofrɛ function a, wobɛdi kan de function no din aba a function wei se no ne din ne add. Wia na wode parenthesis atoa so. Na parenthesis no te sɛ telephone. Ɛno na ɛyɛ call no. Nti sɛ woamfa parenthesis no amba a, function no ɛnte ɔfrɛ no. Na afei, ɛha no, sɛ function no wɔ parameters a, wobɛhwɛ data type korɔ no a yɛde yɛ parameters no, na wode ɛho values ahyɛ function call no parentheses no mu. Nti sɛ wɔde int a, wɔn nso de int values na ɛbɛhyɛ parentheses no mu. Na sɛ wɔde string, float anaa double nso a, wɔn nso de string, float anaa double na ɛbɛhyɛ parentheses wei sei mu. Nanso, sɛ function no nni parameters biara deɛ a, ɛnneɛ wode parentheses no bɛtoa function no din no so kɛkɛ. Na code yi a ɛwɔ ase ha sei nso, yɛfrɛ no function definition. Na ɛha na yɛtwerɛ adwuma ankasa a function no bɛyɛ. Te sɛ aha no, function no ɛbɛka value no a ɛgu variable a wei sei ne variable b no abom. Nti afei, Yɛnhwɛ sɛdeɛ yɛde function di dwuma wɔ programming mu. Na sɛ me video wei sei aboa wo a, mɛsrɛ wo sɛ wobɛ like, wowie a na woakɔmmɛnte, wowie a na woasubscribe nso ama me sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mede video foforɔ biara ba a wo nsa bɛka. Nti yɛmfa no sɛ yɛpɛ sɛ yɛcalculate rectangle bi area a, sei na yɛbɛyɛ no.

Nti sɛ yɛhwɛ code wei sei a, ha sei yɛ function prototype anaasɛ function declaration no. Na saa code wei ɛka kyerɛ compiler no sɛ function bi wɔ hɔ. Na function no edin de calculate area. Afahyɛ no wɔ parameters mmienu a ɛne double length ne double width ne return type a ɛyɛ double. Na code yi a ɛwɔ ase ase yi nso yɛ function definition. Na saa code wei na ɛkura adwuma a function no di ankasa a ɛne sɛ ɛgye values no a ɛwɔ ha ase yi no na a multiply wɔn na owie a na wa return results no akɔ baabi a yɛfrɛ function no. Na ɛha sei nso ɛyɛ main function. Na ɛha na program no execution ɛfiri aseɛ. Nti wɔ main function no mu no, yɛdeclare variable mmienu a ɛne double length ɛne double width a ɛno mu na sɛ user no ɛbɔ numbers no a ɛbɛkɔ akɔ akɔgu. Na wɔ main function no mu no, yɛafrɛ function a ne din de calculate area no Na yɛde argument mmienu a ɛne length ne width na ama no. Nti sɛ yɛrane code no a, ɛbɛdi kan abusa user no sɛ enter length ne enter width. Na sɛ user no ɛbɔ a, na astore agu variables wei mmienu mu, length ne width wei sei mu. Nti ɛstore gu mu wie a, na main function wei afrɛ calculate area function wei sei no. Na esiane sɛ yɛde lent ne wheat na agu mu sɛ argument nti, na lent ne wheat no nso yɛ variable so ase user no bɔ numbers no a ɛbɛkɔ akɔguo no nti. Values no a user no bɛbɔ no ɛbɛkɔ parameters wei sei mu double double width double length ne double width no mu na function no afa numbers anaa values no na wa multiply.

Nti ɛna aba no ɔse enter length. Nti yɛmbɔ 5. Ɛna asa aba no enter width. Nti yɛmbɔ ɛno nso wodeɛ yɛmbɔ 4. Nti ansa na aba no, the area of the rectangle is 20. Nti a ɛbaa saa ne sɛ, program no bisaeɛ sɛ enter length. Ɛna yɛbɔ length no a, ɛbɛ store agu saa variable wei sei mu. Akyire no sɛ bisaeɛ sɛ enter width. Ɛna ɛbɔ width no nso a, ɛno nso bɛ store agu variable wei sei mu. Ɛna yɛde saa variables wei wei mmienu ɛna ama calculate area no sɛ argument. Ba ne saa nso a argument no ɛde bɛbrɛ parameters wei sei no na function no a multiply saa numbers no mmienu. Owie ano a return ne ɛde aba bɛgu saa variable area wei sei mu. Na print variable no nso ɛde aba abɔnten. Nti a print aba abɔnten a yɛbɛnya 20. Ɛsiane sɛ four times five ɛyɛ twenty. Afei yɛn nsa ne baako nka ho ne yɛn hwɛ. Nti asaba enter length. Nti yɛn bɔ two. Na asaba enter width. Nti yɛn bɔ ɛno nso four. Enti ɛna aba the area of a rectangle is eight. Esiane sɛ two times four ɛbɛma yɛ eight. Enti saa na function nso ɛyɛ n'adwuma ɛwɔ C plus plus mu. Na sɛ wɔn agye video wei si ho a, bɛsɛ ɔsɔ bɛ like, wia no asubscribe, wia no ɔgya comment ɛwɔ aseɛ hɔ nso ama me. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mede bɛ beat YouTube algorithm no na ade aboa wo nua.